Mekançy togsan ýedi ne şu wagt sen goşjak bolýan ol hem goşup bolanok seň instagramyňy damleýin etmeli ýataýyn agam diýä dünýä gözel on bir men ýatjak dä ýatjak wagtym özüm aýdaryn gaýrat et näme sen özüňä ýatman ştaýda otyrsyň özüňe maňa ýataý diýen.

Görgüli bolýar nam dam. Tek spasiba spasiba spasiba spasiba sen ýeňňime garyp öwrüp baý etdiň. Şonda meň üçin-de iki uly kerim goşgulary onda-da biziň uly şahyrlarymyzyň goşgularyny gaýrat ediňde iskajat etmäň on ýaly. Degişmek ba degişmek ba ýöne gözüni çykarmaň. Maňlaýymdan öp goşgy mende ýok bagyşlaň. Döwlet aga birinji men aýtdyma bezirgen bolubiler. Bagyt ete şästie bagyt däl bagt y harpy ýogaltaýdy. Saçestwa saçestwa näme? Täk owazyň belent bolsun. Sag boluň biçäre söz kän ulanylanyok agam diýe bolubiler dogry. Bir betlisi Wladimir diýe. Wladimir salam. Dünýä gözel biderek geplemäni ýaý sag bol. Salam aleýkum salam salam salam hoşyn duşyn spasiba Gurbannazar Reýdüň giýjek myhman mende ýok dutarda aýdym aýdyp bilýäňmi ýok öň düýäne dutara men çagakam gatnapdym bir dördünji bäşinji klas bolsa iki üç aý gatnadym şonda Läle läle Läle jana diýip bir çalman öwrendim şonluk bilenem galdy şol indi Läle jana bilen bir hiç zat agam goşjak dälmi diýýä näme üçin goşmaly tä

Günde-günde beýdip efir edip durlanok, şoň üçin ýatmamda ýarym sagat, bir sagat giç ýatandyk. Aslynda üç günläp ýatmandys, siziň hä işiňiz hemişe beýdýäňiz. Trabzondan salam, salam özüňize-de, amin ýene bir goşgy bilen üpjün bolsa diýýän. Indi ýaňky Gurnanazar Ezizowyň bir haýyş edýän goşgusy bar. Sen geldiň we garyp köňlüm baý etdiň. Ýöne näme üçindir ynjalygym ýok. Sen maňa bagt berdiň örän ullakan. Ony nädip gorajagymy bilemok. Ýöne säher-säher bagtyň öldü. Görýän öz özümi seniň gözüňde. Her hal ýolda ýatan daş däl ekenim. Her hal ýolda ýatan daş däl ekenim. Artyk däl ekenim ýeriň ýüzünde. Hoş, näme şu goşgynyňa aýtmagyň bolýamy goşgudy belki. Aýdymy bileňizok. Bileňizokmy ýa ýok aýdymyňy orginal aýdyp beräýdiň.

An salamlaşaýyn diýip ýazsam başga uruň dälä bir özüne salam selim üçin salamlaşylandyr bir baş boş zat eken kim bilýä bu sögüp sögmäge goşuljak bolýalarmy näme üçin bu menem bilemokda şuny Dürjil dürjil beýik adam ene ataňyz beýik dostlar sögüp atam adam göwni has sazlandy we kagat eken we ben tapylana bu gününe laýyk ýaşa alina

Alli bally Maýkop tokaý sag Respublikamyz Adygeýa. Adygeýa Maýkop. Eý öýni kän ýazýalar Maýkop zat diýip biz Maýkopda okaýas zat diýip kän ýazýalar bolýum kän öýdýän şu taýda okuwçylar hä. Hawa hawa kän türkmen. Näme ugurdan okaýaň? Ýuridiska. Ýuristler bolmalyda hä şu wagt kwartiradamy ýa obşžitdami? Gabaw kwartirada. Aý tüweleme bolýa. Bolýa sag boluň. Janyň sag bolsun sagman çopan. Öz ugruňyzdanam gowja gowja diplomlar bilen dörtlük bäşlik bilenem sagamanja Watanymyza dolanyň. Işde uly üstünlik. Dogan. Tä Begenç Kerim agam bir sagatdan beri on gezek soradym jogap bermediňda Begenç nämäni jogap bermeli? Nämäni jogap bermeli sora. Näme ýazdyň? Döwlet aga myhman alýan efir edýän Nazar on bäş otuz bir Indi goşgy aýtdyrmarsyňyz siz indi myhman aljak bolsam a men goşgy aýtman oturmaly bolýan Gözüme gün düşýär o aga men seni näme Sudandan Eýrandan seni göresler gelýärler Sudandan Baý-baw Salam aýt hemmesine Eýrandanmy? Eýranly türkmen doganlarymyza köp salam. Begek Kuliýew, Hany tans et Gülälek aýda aýda diýýä sen wara. Meni Hemraň efir bilen çalyşdyň öýdýän sendenem skrwat eder efirleri sag bol. Tüwek, Santa aşyp bilýän men diýýä Salta aşyp bilýän diýýä Santa aşyp bilýän diýýä Santa aşmaly däl Salta aşmaly jigim.

Agam Eýran nätäk indi şowiniz gahyr kimiň kimligi ahyr soň garyz kimiň kimligi ahyr soňy bilinýä bilinmese näderdim şükür alhamdulilla şu goşgyň adyny bilemok şükür alhamdylilla diýip özem türkmençe görnüşde diýip arhamdililla diýip gidýä ondan arap dilindäki Söz bilen, hemme harplar deň ýazanok, maňa ýalňyş aýdandyryn öýdüp, şon ýalyk ýazanlar kän boldy. Şo goşguda şahyr Bernazar Hudaýnazarow nähili ýazan bolsa, menem şon ýaly okadym. Söz, Ýarmezan aýdyp berjek diýýän. Hany, şul oglanam bar-a. Hany, Ýarmezan, aýtmasaň häzir bolýan nädip? Gel hany.

Düşünmedi maňa. Batyň ady nämiş batyň ady? Florida. Ha, Florida. Onam otlişno. Indi bilemok, Florida ştatynda erkek kişiler erkek sözünde durmalymy, dälmi, ýöne bizde türkmenlerde bir däp bar daraý, biri bir zat diýýämi, erkek kişi öz sözünde durmaly. Ýa sen goşulmasaň näme aýdyp berjek diýdiň?

Toýçy toýçydyr toýçy. Toýçy hä şeýle öýdýän şol. Şuwagt toýçy diýen oglan bärde efirde bar bolsa gaýrat ediň goşulyň geliň bir gitarajyk diňlediň galan zadyň bir zady bor. Salamane türkmenler. Daway sen sag bol. Paka.

Dönüş daýza Maksat Bekiýew diýip biri bar, olam bilmän ýalandyr-laý, baraý ýataýyn diýip bara. Maksat Bekiýew, sen ýene şo näme bir zat ýazsaň, onnoň sawgalaşýas ikimiz. Dur, tar diňlemegiň-de gaty köp wagt boldy, diýýär Kerim. Aý, sag, aý, garaz, bary şu ýerde efiri powtorynda görersiň, kän-kän gowy zatlar ýazyldy. Janyň sag bolsun. Işler ugruna bolsun. Näme usuldan okaýaň? Meň özüm tamožny telefakkultetim. Olam tamožny.

Indi ýaňky oglanjyk toýçy diýip bir oglanjyk bolmaly nirde bolsa. Şol taýyn bolsa men häzir Zalinaň haýyş eden goşgusyny okap bereýin. Ondan soň ýokman suratda gitara diňläris. Gitarada bir aýdym. Oglanlar gyzlar gaýrat ediňde gowy zat ýazyň ýazsaňyz. Erbet zat ýazmakçy bolsaňyz şo ýazmak isleýän zadyňyzdan saklanyň. Şony bir ýeri gözüňde zametkä ýazyndan özüňiz okaň başga il güne görkezmäň şony gaýrat ediň. Nohur il doky towsanok bergini beräý agam haýyş diýe bir ýok tak ýok sen efire gelde nämäň bergisdigini hemme zady aýdyp ber gel nohur towsanok bolma näçe şul gel gel efire goşul da sabyrsyzlyk bilen garaşýas

Dep. Indi, hany, Zalynaň ar, neme, haýyşyny ýerine ýetirjek bolalyň. Soňky goşgyň adyny aýdaý diýýän. Men-ä birinjiden soňky goşgyň nämediginem ýadyma çynok. Ikinjidenem, at diýmäň, men bilýän däl onuň atlaryny. Sen niçik owadan sendenem gözel. Gyrmyzy ýaňaklaň aly bar ýaly. Nazaryň peýkam deý çenenli göze Aşyk gözlerimde ary bar ýaly. Şol peýkam gözlerden kanagat tapdym. Gara gaşlaryňdan tapdym men karar. Seni söýdüm, seniň näziň çekdim, Geň sen meň söýgimi etmediň ykrar. Ykrar etmän, Ýöne söýenem bolsaň. Aýtmadyň aşyga ýürekde baryn, Bu söýgi syr bolup galar göwünde, Ony diňe öz ýanymdan aňaryn. Aý ýyllar aýyrar kalbyň azaryn, Aýyrmanda iň bolmanda ýeňleder. Garaz ýeňjek borun dünýäde kyn zat ýogam bolsa öz özüňi ýeňmeden. Çyn söýgime ynanmadyň sen meniň. Söýgä peýdasy ýok dile barlygyň. Ertir işde mähre zar bolsaň ýatla seni söýen bir ýigidiň barlygyn. Soltan Orazbaýewiç.

Barýa jigim sag bol. Başlagaýyň sag bol işiňe. Hemmesine salam aýt. Sen. Indi kim bar? Topalasow. Aýt diýer aýt. Senem topalasow senem gel dostum. Hany şo. E maýka geýmow ýöne goşulyşaklar gaýrat ediň. Mäýke bir geýiň mäýke.

Nere? Nirede diýlenaý Los Anjelesda zat diýseňem hiç kim bilenok arkaňyzda ýalyň aç diýenä iň soň bildirilenok. Kim bilip durun aýdyberiňdä pantalasýa. Parižda diýen bor. Ýo ýo dogry zat aýtdyň gowy. Bolýa oýun etýän. Näme ugurdan okaýaň? Meňem Neftegas.